Ktieb in-nisel ta' Ġesù Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżakk, Iżakk nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġuda u lil ħutu. Ġuda nissel lil Fares u lil Żarah minn Tamar, Fares nissel lil Ħesron, Ħesron nissel lil Aram, Aram nissel lil Għamminadab, Għamminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon. Salmon nissel lil Boas minn Raħab. Boas nissel lil Obed minn Rut. Obed nissel lil Ġesse. Ġesse nissel lil David, is-sultan. Salamun nissel lil Roboam. Roboam nissel lil Abija. Abija nissel lil Laza. Aza nissel lil Ġosafat. Ġosafat nissel lil Ġoram. Ġoram nissel lil Użija. Użija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Aħaż, Aħaż nissel lil Ħeżekija, Ħeżekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Għamon, Għamon nissel lil Ġożija, Ġożija nissel lil Ġekonija u lil ħutu, Kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekomija nissel lil Salatjel, Salatjel nissel lil Ġorobabel, Ġorobabel nissel lil Abihud, Abihud nissel lil Eljakim, Eljakim nissel lil Għażor, Għażor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Elihud. Elihud nissel lil Eleżar. Eleżar nissel lil Mattan. Mattan nissel lil Ġakobb. Ġakobb nissel lil Ġużeppi, ir-raġel ta' Marija, li minnha twieled Ġesù, li jsejħulu l-Messija. Mela n-nisel kollu kien minn Abram sa David, erbatax il-nisel, minn David sal-eżilju ta' Babilonja, erbatax il-nisel, u mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija, erbatax il-nisel. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Inti temmen li Alla jwettaq tassew kull wegħda li jagħmel? San Mattew jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jagħtina l-arblu tar-razza ta' Ġesù. Għaliex għamlu dan? Bih ried jurina li Ġesù iben veru ta' Marija u tassew il-wegħda li Alla għamel lis-Sultan David. Nisel Abram, il-missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Il-wegħda kienet dik li minn nislu għad joħroġ Salvatur u Sultan li jsaltan fuq il-poplu bil-ġustizzja u s-sliem, li ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Marija kellha taffaċċja sfida kbira għall-fidi u l-fiduċja tagħha f'Alla. u għall-fidi tal-familja tagħha u ta' Ġużeppi, ir-raġel li kellha tiżżewweġ, hi ġiet mitluba terfa' toqol ta' responsabbiltà kbira. Qatt ma kien instema' qabel li tarbija setgħet titwieled mingħajr l-intervent naturali tal-missier. Interessanti li wieħed jinnota minn dan ir-rakkont tal-lum li tant kellha fidi Marija u ntelqet fiduċja f'idejn Alla li jidher li kien b'intervent sopranaturali li Ġużeppi sar jaf b'dan li kellu jseħħ f'Marija. Infatti, l-anġlu ma qalx lil Ġużeppi, Emmen dak li qaltlek Marija dwar l-Ispirtu s-Santu. Imma qallu dan il-kliem, Dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Bl-istess mod li hija fdat lil Alla biex jieħu ħsieb hu biex iwassal lil Ġużeppi jemmen li hi ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, hi fdatu li hu kien se jipproteġiha min-nies. Dak iż-żmien, il-Liġi kienet tgħid li Ġużeppi seta' jikxef li Marija ħarġet tqila u kienu jħaġġruha. Hi setgħet ġiet imwarrba minn Ġużeppi u l-familjari tagħha. Setgħet ġiet maqtula bl-Iben ta' Alla li kien għadu kemm tnissel fiha. Imma f'din il-kriżi tal-għaġeb li kienet tinsab fiha, hi temmen lil Alla, tafdah u b'din l-attitudni tagħha, Hi l-aktar ħlejqa li għoġbot lil Alla. U inti, b'liema mod qiegħed togħġob lil Alla? Ħajtek tirrifletti l-imħabba li għandek lejn Alla? Mulej Ġesu, Inti għażilt li minn Alla issir bniedem, li minn għani issir fqir għalija. Agħmel li jien ngħix skont kif urejtni Int, ħalli jien minn bniedma midinba u fqajra insir nixbah dejjem iżjed lilek. Għażiża Marija, int li b'fiduċja kbira intlaqt f'idejn Alla, agħmel li jien bit-talb tiegħek u bl-għajnuna tiegħek inkun nista' wkoll nafda lil Alla f'kull ċirkustanza tal-ħajja tiegħi u ngħix il-qdusija